Tamam öwlüýalaň we pygamberleň we pirleň Emiri we Imamy, tamam öwlüýalaň Sultany, günähkar ummatynyň Şefiýi, jenaby Resuli Ekrem Muhammedur Resulullah Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelen güni we aýydyr, musulman doganlar. Rabiulawwal aýyň on ikisi duşenbe güni dünýeden geçen gününe şo. Bir rowaýata görä pygamberlikde berilen gününe şo. Bir rowaýata görä Mekgeden Medinä gidende Medinä ýeten gününe şo. Hemmesi dünýä gelen güni, dünýeden geçen güni, pygamberlik berilen güni, Mekgeden ugranda Medinä ýeten güni, hemmesi Rabiul-awwel aý, duşenbe gün, aýyň on ikisine diýip rowaýatda kändir. Allahy züljelal Pygamberimizi araplaň arasynda magruw, hewara sylagly aýyň içinde dünýä getirmändir. Taýynki, muň özi bir belli gün, teberrik gün dünýä geldi, diýip, delil tapmasylla. Rabiulawwalaý ozal araplaň arasynda bir hewer sylagly aýda. Dünýä gelşi-de kamyl nikahy şer'i bilen, ene-atasy hal aljak nikahly. Hazreti Amine Pygamberimiziň enesi

Gasyr titräp, on dört däne sütünleri ýykylypdyr. Hezreti Magtymguly şan aýdýar, Senke geldiň dünýäge, botlar bolundy sernegun. Pygamberimiz dünýä gelende bir tor botlaryň hotby-hot ýykylypdyr. Senke geldiň dünýäge, botlar bolundy sernegun. Artdy yslam şöhreti, kafirler ol diý hem zebun. Hem Ebu Bekro, Omer, Usmanu Heýder rehnemun. Boldy kafir zyt saňa, ismi kurbun mu'minun. Iki dünýä boldy hoşnut, rahmatyň görgeç Resul. Iki dünýä gönendi seň rahmatyň gören adam, eý Resulullah diýip, Magtymguly şan goşgy goşupdyr. Onuň dünýä gelmäkäde enesine bir nefer gelip, gaýypdan aýdypdyr, Çagaň dünýä gelende, adyna Muhammet dak diýipdir. Şon ýerde göräňde hemme kişi öwjekdir diýipdir. Muhammet diýdigi öwliýä diýdigi. Hemme kişi şon sitde öwýä diýdigi. Muhammet. Sen şoň adyna Muhammet dak diýipdir. Birnäçe teberrüken wagt dar-da bolsa sagat teberrüken inşallah bellärsiňiz dostlaňyza içeriňizi getirersiňiz Pygambarymyzyň etýän we gowy görýän sünnetlerinden bir gysgarak on iki dänesini hyzmatyňyza eşitdiräs. Oturan ýerini gözüniň gyýagy bilen gözlemýänmişdik. Ogrynça bir zat etjek ýanak gözlände kamyl gözleýänmişdik. Gapdalynda biriniň ýüzüni gözlese-de, Döwreberinden habardar boljak boldy. Gözüniň gyýagy bilen gözlemýärmişdik. Kamyljak. Bir ýerik baksa-da kamyljak bakýarmyşdyk. Pygamberimiziň mübarek adaty şu. Sünnet diýip raýat ediň, gaty bereketiň içine düşersiňiz. Keplände edafa keplemeýärmişdik, kem-de goýmaýarmyşdyk. Özi-de kän keplemänini halamýarmyşdyk. Aýtýarmyşdyk, bir musulmanyň, musulmançylygynyň gowulygynyň alamaty gerekmejek zadyny äpberýändir diýipdir. Gysgarak geçeýli. Hiç wagtda dünýe şony gahar getirtmändir. Dünýeden çürim dagy gaharlanmandyr we özünden çürim-de gaharlanmandyr. Bir wagt gahary gelse-de Hudaý üçin gaharlanypdyr, din üçin gaharlanypdyr. Gülende lak lak lak lak kah kah kah gaty gülmeýänmişdik. Mylgyýanmişdik, tebessum etýänmişdik we birnäçe rowaýatlarda bar gülende ses lak lak etmedi ýöne agy dişleri göründi diýýär. Agzyny açyp dişlerini mübärek dişlerini gowy kök edip güldi diýýär. Tursa otursa hudaýy agzaýanmişdik. Bismillah zat diýip. Bir garyba ösek, O, obadan, çarwadan biri gelipdi, biedepçilik etse, hiç zat diýmeýärmişdik, jydanýarmyşdyk. Atyr, hemişe atyrly hoşbu gezýärmişdik. Bir wagt bir zady görse, hoş boljak zadyny görse, Elhamdulillahillezî bi ni'metihî tetimmus salihat diýermişdik. Hudaýa köp şükür, ol Hudaý eke, şoň nygmaty bilen gowy zatlar tekmil bolýar diýdigi.

Eli bilen iýip-içýänmişdik. Sag eli bilen. Hiç wagtda çep eline çaý-suw, nahar agzyna bermeýänmişdik. Megelinki, sag eli beter meşgul bolsa bir zada. Çep eli bilen istinja etýänmişdik, ýa bir hapa zat bolsa, aýyrmaly bolsa, kakmaly bolsa, çep elini eltýänmişdik. Şerigat işini bitirende, Zina şu uýda-da hiç wagty üstüni açmaýardy, hemişe üsti örtügli bolardy diýipdir. Bir zady görse, oguldan, gyzdan, maldan, dünýeden, dinden, şoňa göz degermika diýip gorksa, Allahümme bärik fih diýermiş, rahat edeýliň. Ulamalar aýtýar, berekella diýämi alýar. Berekella, berekella, bärekella, bärekella. Hudaý bereket bersin diýdigi-de pygamberimiziň etýän işi şu. Bir zady görende, göz degermika diýip gorksa, Türkmen göz degirmejek bolup tüf tüweleme diýä. Şoň gapdalyndan da bolsa ýa şoň ýerine de bolsa Bärakalla, bärakalla diýseň dogry pygamberiň sünneti boljakdyr. Hiç bir zady göwnüne getirmeýänmiş. We bir zaňňar öwümden çykdy bu na işim oňjak gäre diýmeýärdi diýipdir. Emma Gowy zat göwnüne bady diýipdir. Gowy at görse, gowy adam görse, gowy iş görse, Buna tüweleme işimiz oňjak, buna gowy zat boljak, bi jeňde gowy zatlyk olja geljek. Gowy zady ony hoşluk ýüregine getirýänmişdik, emma teleke zady göwne asyl getirmeýänmişdik. Hemme işde-de sagdan başlamany gowy görýänmişdik. Hatda saç daramada-da, hatda egin-baş geýmede-de, hatda köwüş geýmede-de. Birnäçe mübärek pygambarymyzyň sünnetlerinden